Turt amezwaru nmeyyez akken tudert n bunadem ur d-tekk ara seg wayla-s ɣas yella di ṭṭaqa. Awal Ṛebbi i nheyyaɣ ad nejmeɛ agruj-nneɣ g igenni mačči ɣef lqaɛa anida teţţ takekuct d tesdid, anida fettken ţawekren medden. Yelzem-as i bunadem ad ixemmim mačči ɣef tudert-is ɣef lqaɛa, lameɛna ɣef tin ara yilin akkin lmut. Ma neqleb-d ula Ṛebbi d lḥeqq-is dagi, irkul lmeḥwaǧat-nneɣ ad aɣ-ttunefken s zzayed seg ufus n Ṛebbi Baba-tenneɣ, yerna ad nesɛu ttaḥqiq ɣef tudert n dayem deg lexxert. Anda yella ugerruj-ik, dinna ad yili wul-ik.

lɛada d lxuf. Neḥfeḍ s wayen neɣra deg lektub belli Ṛebbi yebɣa ad aɣ-iserreḥ seg lḥekma-nsen, ad iččar ulawen-nneɣ s laman deg-s, iwakken ur nettuqam ara ad nezgum ɣef lmeḥwaǧat-nneɣ, iwakken ad nesɛu tazmert ad neṭṭixxer ɣef lɛawayed i aɣ-iḥermen tikwal ad neddu deg ubrid n Ṛebbi, ad neddu mebla lxuf. Deg ubrid n Ṛebbi n tidet, s tazmert n Sidna Ɛisa Lmasiḥ, i d-yusan ɣer ddunit ad aɣ-yerr d iḥerriyen seg ddnub i aɣ-icekklen. Ɛisa Lmasiḥ yenna-d, Nekk i d abrid, i d tidet, i d tudert. Ula yiwen ur d-ittas ɣer Baba ala yess-i.
wis tlata neḥfeḍ belli lqayma yenfɛen ara iqelleb unadem mačči d lḥaǧa ifessusen lḥaǧa n wudem kan lameɛna d abeddel swayes i yettbeddil rebbi wul s tufra akken iteddu di lmaɛacra yid-s ayen ixeddem rebbi s tufra n wul n bunadem yettbeddil ula d tikli-ines Akken ittwekteb, lqaya, lɣenni, lḥikam d tmussni n Ṛebbi, lḥekmat-is ur ttubahtent ara, iberdan-is ur ttwafehmen ara, lxaṭer anwa i yessnen ṛṛay n Ssid, anwa i yellan d amḍebber-is, anwa i s-yefkan d amezwaru i wakken ara as-d-yuɣal seg-s, yis, i netta ay llant irkul leḥwayeǧ, i netta lɛaḍima di lqurun ɣer lqurun, Win itteklen fell-as ur ittneḥcam ara. Ṛebbi
yenna-d, Ayen tzerɛeḍ deg ddunit, ur t-tmegreḍ.
Lqima tis rebɛa ara nmeyyez d ta, Tmussni, akk d taḥqiq i yezmer ad yesɛu bunadem ɣef anida ara yesɛeddi laxert. Ma tessutreḍ-as i ineslem ma yella ad iruḥ ɣer lǧennet neɣ lǧehnama mi ara yemmet, ad iǧaweb, Wissen, akken yebɣa Rebbi. Lameɛna awal n Rebbi i sfehmeɣ belli mačči d lebɣi-ines, ad inegger ula d yiwen, lameɛna yebɣa ad naweḍ akk ɣer tuba. Ḥasis-as i sin lmetul i aɣ-yesḥefḍen ddeɛwa-agi. Ddewla igenwan tettemcabi. ɣer yiwen ugerruj yettwaffren deg yiwen yiger. Bunadem-nni i t-yufan iffer-it seg lferḥ-is, iruḥ yezzenz irkul ayen yesɛa akken ad yaɣ iger-nni. Yenna diɣen Ddewla igenwan tettemcabi diɣen ɣer yiwen ucebbak yettwaḍeggren ɣer lebḥer, ijmeɛ kra n mkul ṣṣenf, mi yeččur jebden-t-id ɣer rrif, dɣa qqimen jemɛen deg ufexxar, ayen n lɛali, ayen n diri ṭeggiren-t Akagi ara tili leqrun-agi n ddunit, ad d-asen lmalayek ad ferqen imcumen d iḥeqqiyen, ad refden imcumen ad ten-ḍeggren ɣer tmes, anda ara ilin imeṭṭawen n ṣṣeḥ. d uqerrec n tuɣmas. Tura, acu i tḥesbeḍ ay agemmad n lemɛana n yiger-agi anida yeffer ugerruj? Lmelk-agi nezmer ad d-nini d lǧameɛ, d tajmaɛt n lmumnin, lǧameɛ anda i ttilin. Yettusemma amednub deg ddunit imi ara yettḥewwis abrid n ṣṣeḥ, imi ara yettḥewwis Ad iffeɣ deg lmazirya n yegla, ad iffeɣ deg ddnubat-is. Imer yaf agerruj-agi, tusemma tejmeḥt lmumnin akter ugerruj-agi.
Lameɛna a gma, ulamma ɛzizit lemɛacra yettilin gar watmaten d tiysetmatin iduklen deg Sidna Ɛisa dagi deg lqaɛa, awal n Rebbi yessefhem-aɣ belli ur ilaq ara ad nejmeɛ agerruj ɣef lqaɛa lameɛna deg yigenni. Cukkteɣ kečč am nekkini, mi tufiḍ si nnɛas am umeslak-ik, tufiḍ agruj i yifen lerẓaq merra n ddunit, lxaṭer d netta i aɣ-iuqmen anekcum ɣer laxert, yak? Win yufan si nnɛas-a d leslak-is, yebɣa imiren ad idegger ayen merra i t-iṭṭfen deg ddunit, ad t-isefhem i wiyaḍ. Ɛisa,
imi ara t-naf, nettmenni ad t-nessken i medden, u ad nessefhem wiyiḍ ara t-afen, axaṭer d abrid n tidet, axaṭer d abrid n ṣṣeḥ. Ihi Ɛisa yetma ḥedd, yiwen ur t-izmir ad t-iffer. Ar ad iffer tamussni-s, neɣ ad iffer leɛǧiyabat-is, neɣ ad iffer ameslay, ad iffer ameslay-is.
S wayen i aɣ-yessefhem awal Ṛebbi, win yufan Sidna Ɛisa am umeslak-is, yufa ttaḥqiq n tudert n dayem. Ayagi, iswa akteṛ cci meṛṛa n ddunit.

Anida ara nesɛa di laxert? Alaxaṭer ayen ara izreɛ bunadem ad t-imegger diɣen, win izerɛen iman-is seg rrbeḥ n ddunit ad imegger rekku, win izerɛen i Rruḥ Ṛebbi ad imegger seg ṛṛuḥ tudert n dayem. Alaxaṭer ddula i inwen tettemcabi ɣer yiwen ucebbak yettwadeggren deg lebḥer ijemmeɛ kra n mkul ṣṣenf. Mi yeččur, jebden-t ɣer rrif, qqimen jemɛen deg ufexxar ayen lɛali, Ḍeggren ayen n dir. Akkagi ara yili ɣer lxar lqurn. Ad d-asen lmalayek ad ferqen imcumen d iḥeqqiyen, ad ten-ḍeggren ɣer tmes ireqqen anida ara yilin imeṭṭawen n ṣṣeḥ d uqerrac d tuɣmas. Acebbak-agi ttusemma d nniɛma i d-yusan sɣur Ṛebbi ɣer ddunit, ara ijemɛen deg ddunit-agi i yettemyakken acbi ɣer lebḥer i yellant mkul leḥwayeǧ, yella wayen yelhan, yella wayen ixesren, axaṭer llan lmumnin, llan yimcumen. Acebbak-agi n tussma yettwaḍger-d fell-aneɣ ɣef lqaɛa i yella mkul bunadem. Bunadem i idewwren tussma ɣer Ṛebbi D Ṛebbi i yettarran ul yeṣfa, d Ṛebbi i iṣeffun alawen, s yisem n Ɛisa Lmasiḥ. Kul bunadem ad d-yefk leḥsab f uqerruy-is. Nezmir a asen-nini, Nekki, yella gma, neɣ nekki tella weltma, neɣ yella baba, nekki d amasiḥi, Nekkini kifkif. D sseḥ Ṛebbi yenna-d, Win yumnen s yis-si, wa ad t-sellkeɣ, wa ad sellkeɣ tafemmelt-is.
Ihi ay tmaten di setma neẓra akken lqaymat yenfɛen deg ddunit sɛant aẓar-nsen deg laxert. Win yesɛan ttḥeqqiq belli yesɛa tudert n dayem d win izenzen ayen irkul ɣef i yettkel deg yiger n ddunit imi yufa Sina Ɛisa Lmasiḥ d ameslak-is. Almumen-agi ittwaṭṭef deg ucebbak n niɛam Rebbi alaxaṭer d Rebbi i iceggɛen Sina Ɛisa ɣer ddunit ad aɣ-ifdu, ad yuqem tifrat gar-aɣ d netta. lḥeqq. Ma nebɣa ad nettwaf gar iḥeqqiyen s lḥekma, mačči ɣef lḥeqq-nneɣ ara nettkel, lameɛna ɣef Sidna Ɛisa, win ur nesɛi ara maḍi i ddnub, win i d-yuɣalen d ddnub f ddemma-nneɣ, iwakken yis-s ara nuɣal d lḥeqq Rebbi. Ad nkemmel tura aḍebber-nneɣ s yimeslayen seg Wawal Rebbi.
Imi ur d-newwi ula d acemma ɣer ddunit, s tidet ur nezmir ula d acemma ad t-nawi seg-s. Ihi ma nesɛa lɛic d llebsa, ayagi ilaq ad aɣ-yekfu. Lameɛna wid ibɣan ad rnun tteɣlin deg ujerreb d teqract, Deg waṭas cwaḥt mebla leɛqel iṭurun. Imi ɣerqen medden deg negger deg nnger d taxettart ɛla xaṭer lmeḥibba n yedrimen d aẓar n kul ṣṣenf n ccer. Imi kra n wid I t-itebɛen sɛerqent-ten mebɛid mebɛid ɣef laman. Feddken iman-nsen s waṭas n leḥtab.
Tudert n bunadem ur d-tekki ara seg wayla-s ɣas yella di ṭṭaqa Ur ilaq ara bunadem ad itbeɛ idrimen belli ad srewlen f lebɛid llama n Rebbi neɣ ad yuɣal d yir netta. Qelbet amezwaru d ul Rebbi, lqima inefɛen, dɣa irkul leḥwaǧ-agi nniḍen ad awen-ttunefken s zzayed. tili iteddun ad beddlen ssaɛa deg Fransa, wissen deg Lezzayer. Ihi deg Fransa, ur ttḥessiset ara ɣef lɛecra deg yiḍ, lameɛna ɣef leḥdac deg yiḍ ass n tlata. Ad tt-yessnem deg Lezzayer, ma yella beddel nesɛa neɣ mazal. Ma tebɣam ad tfehmem akteṛ lqimat inefɛan zdat Ṛebbi, ktebet-aɣ i nnuba Lexbaṛ Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Nnuba Lexbaṛ Lxir, tabwaṭ n tibṛatin meyya u waḥed u ṛebɛin, Monte Carlo, Monaco. Ḥasiset ihi ddurt i d-iteddun ass n tlata ɣef leḥdac deg yiḍ imi ad beddlen ssaɛa. Ḥessiset d grande moyenne 205 mètres Radio Monte Carlo. D sslamma a itmaten tisetma, a ken-ibarek Rebbi akken ara tmeyyzem iman-nwen lqimat inefɛen zdat-s.